Ji bo vî melîkê zalim wezîrekê zîrek, fêlbaz û hesûd jî hebû. Rojek wezîr çû hizûra kral û jê re got, Padîşahê min, bi kuştin û tirsandina xirîstiyanan em nagîjin armanca xwe. Tenê ku em fitne bixin navbera wan em ê bi ser kevin. Derfet bide min, ez ji bo vî karî bi hêz û bi hêrs im. Padîşah got, Tê çawa bikî? Wezîr got, Serê pêşîn ez ê Încîlê ji ber bikim. Piştî goh û pozê min jê hilke. Di heqê min de biryara kuştinê bide. Dema wextê îdamê hat bila yek bibe mêhder. Tu jî şefaeta wî qebûl bike û min nefî bike. Ez ê jî xwe bispêrim mesîhiyan û ji wan re bibêjim, Ez ji dînê we bûm, min baweriya xwe diveşart, lê mixabin padîşah pê hisiya û min da cezakirin. Bi vê awayê ê nav û dengê min di nav xirîstiyan de xirîstiyanan de belav bibe. Piştî vê yekê ê kar hêsan bibe, ez ê birhetî fîtne bixim navbera wan. Padîşah fikrê wezîrê xwe yê hesûd gelek eciband. Çawa planên xwe kirin çêk çawa planên xwe çêkiribûn pêk anîn. Wezîrê fêlbaz û fitnekar xweparêst xirîstiyanan yên ji dînê Îsa pêxember bi hatina wezîr gelek kêfxweş bûn. Ji hev re gotin, Wey elhemdullah, dînê me ketiye qesra padîşah jî. Wezîr hêdî hêdî xwe bi wan da qebûlkirin û hizkirin. Bi derbasbûna wext wezîr bû serok, îmam û rêveberê hemû xirîstiyanan û gotinên wî li ba wan wek ayetên Încîlê bi qedir û bi bandor bûn. Yê feraset û îlmê wî hebû keyd û xapandina wezîr fêhm dikirin. Lê kesî bi wan bawer nedikir. Wezîr di dawiya emrê xwe de xwe ji mirovan dûr kir, kete înzîvayê. Xirîstiyanan zaf xwestin ku ji înzîvayê derkeve û ji bo îrşadê dîsa were nav gel lê qebûl nekir. Wezîrê Fêlbaz piştî demek gazî duwazdeh emîrên xirîstiyanan kir. Ji her yekî re got, Piştî ez bimrim wekîlê min tu yî. Ev yek ji teref Îsa pêxember hatiye tayînkirin. Emîrê din emîrê din dê li hemberê te derkevin, lê zînhar qeteyen xwe radestê wan neke û vê kaxizê min ê yê destnîşankirî nîşanê wan bide ku tu Ku tu rêberiya emîrê din qebûl bikî têbibîj ehlê cehennemê. Dema wezîr mir hemû emîran dawa serdestî û serokatiyê kir. Tiştek bi serê hev nexistin. Yekî tenê jî serokatiya emîrên din qebûl nekir. Lewra li gor zanebûna wan qebûlkirina radestiyê xelet e û guneyê herî mezin e. Nizanbûn ku ev keyt ji teref neyarê Îsa pêxember ji bo fesadî derkeve derva holê hatiye bikaranîn. Axir di navbera xîrîstyanan de şerekê dijwar derket. Di vê pêvçûn û herbê de bi sed hezaran xîrîstyan hatin kuştin. Erê, di hemû dewran de minakên wek vê bûyerê çêdibin. Pêwîst e mirovên bawermend û dilpak hişyar bibin. Ev bûyer jî nîşan dide ku hesûdî nexweşiyek herî mezin e. Hemû xirabiyan bi mirov dide kirin û her pîsîtiyê dide xwarin. Yên hesûd ji ber zikreşiya xwe zirarê herî mezin didin xwe. Ji vê serpêhatiyê ev jî tê fêmkirin ku tu hêz nikare civakêka lihevhatî têk bere. Lê fitne civaka herî bihêz jî têk dibe û dixe bindest.